Ahliňize salam dostlar! Hemmäňizi Dünýä Futbol kanalynda hoş gördük, biz bolsa mundan beýläk size dünýä futboldaky täzelikleri ýetirip durarys. Dostlar! Siz biziň kanalymyza goldap, laýk, teswir ýazmagyňyz biziň üçin gaty wajypdyr. Şu ilkinji bölümimize ýüz laýk alsak täze bölümimiz hem çalt geler. Laýk sizden, täzelik bizden. Şu günki bölümimiz tomusky transferleriň ählisiniň jemi hem-de başga-da täzelikler bilen baglarys. Onda näme, başlaýas. Bomba täzeliklerimiziň biri Lionel Messi Paris Sen-Žermeniň oýunçysy diýip yglan edildi. Transfer PSŽ oýunçynyň boş agenti hökmünde mugt düşdi. Belläp geçsek, Barselona bilen Lionel Messiniň şertnamasy şu ýylyň tomusynda gutardy. Messi bolsa Kopa Amerikadan gidip gelenden soň Barselona bilen täze şertnama baglanyşjakdygyny aýdypdy. Ýöne, gynansak-da Barselona bergä batyp, birnäçe kynçylyklar hem La Liganyň çäklendirmeleri sebäpli Messi bilen täze şertnama baglanyşyp bilmedi. Argentinaly hüjümçi Lionel Messi PSŽ bilen iki ýyl şertnama hem üçünji ýylyny uzatmak mümkinçiligi bilen hem-de ýylyň dowamynda otuz bäş million ýewro aýlyk haky alynjakdygy aýdyldy. Kristian Ronaldo Ýuwentus toparynyň gitjekligi barada köp çeşmeler habar berip, Mançester Sitiä transfer boljakdygy aýdyldy. Ýöne, gysga wagtyň içinde garaşylmadyk ýagdaý bolup, Ronaldo Mançester Ýunaýteda transfer boldy. Ronaldu Ýunaýteda transfer bolandan soň haýsy belgide çykyş etmegi uly sorag boldy. Onuň adaty çykyş edýän belgisi ýedi bolup, ýöne Mançesterde Kawani ýedinji belgide çykyş edýänligi sebäpli, Ronaldu başga belgi almaly boldy. Ýöne Kawani özi men garşy däl diýip, öz belgisini berdi we şeýlelikde, Ronaldu öňki çykyş edýän adaty belgisinde Mançester Ýunaýtedde çykyş eder. Şertnama üçin Ýunaýted Ýuwentusa on bäş million ýewro hem-de oýunçy bilen iki ýyl şertnama baglanyşdy. Real Madridiň oýunçysy Serhio Ramos Pari Sen-Žermene transfer boldy. Goragçy Ramos bu transfere şeý diýdi, Men Parižde bolanyma örän şat we sabyrsyzlyk bilen hemme muşdaklary Park de Prensde garaşjak diýip Instagram sahypasynda ýüzlendi. Antuan Grizman Barselonadan Atletiko Madride dolanýar. Bu transfere Atletikaň treneri Diego Simeon, Meniň begenjimiň çägi ýok bu transfere diýip öz pikirini beýan etdi. Oýunçynyň özi bolsa şu transfere şeý diýdi, Men çaltrak Atletika dolanyn diýip on günläp ýatmadym. Meniň begenjimiň çägi ýok. Bu toparda uly üstünlikleri gazanjagyma ynanýan diýip hüjümçi belledi. Grizmann Atletiko Madridde sekinji belgide çykyş eder. Tomaska transferlerde bulardan başga-da Aguero Manchester Sitiden Barselona geçýär. Milanyň derwezewany Donnarumma Paris Saint-Germaine geçýär. Moise Kean PSG-den Juventusa dolanýar. Hem-de Italiýanyň Inter toparyndan Lukaku Çelsi toparyna geçýär. Nji ýylda Katarda geçjek dünýä çempionatynyň Ýewropa döwletleriniň arasynda saýlama tapgyrynyň oýunlary boldy. Her gruppada birinji we üçünji ýerdäki döwletleriň sanawyny aýdyp geçsek, galanlary ekranlaryňyzda. Grup A-da Portugaliýa, ikinji ýerde Serbiýa, üçünji ýerde Irlandiýa. Grup B-da Ispaniýa, Şwesiýa, Gresiýa. Grup C-da Italiýa, Şweýsariýa we Sewrny Irlandiýa. Grup D-da bolsa Fransiýa, Ukraina, Finlandiýa döwletleri. Grup Y-de Belgiýa, Wales we Çehiýa döwleti. Grup F-de Daniýa, Awstriýa, Şotlandiýa. Grup G-de Gollandiýa, Türkiýe, Norwegiýa döwletleri. Grup H-de Horwatiýa, Slowakiýa we Russiýa döwleti. Grup I-de Angliýa, Polşa, Wengriýa döwleti. Grup G-de bolsa Germaniýa, Rumyniýa, Islandiýa döwletleri. Şu saýlama tapgyrynda Ýewropanyň döwletleriniň arasynda kim birinji ýerde gutarsa, şolar awtomatistiki ýagdaýda Katary dünýä çempionatyna gatnaşmaga mümkinçiligi gazanar. Dostlar, Dünýä Futbol kanalymyza agza bolup, laýk basyp, teswir ýazmagyňyzy haýyş edip soraýaryn. Siz näçe goldaw berip täze kanalymyzy yzarlasaňyz, şonça-da çalt täze täzeliklerimiz geler. Bu tomusky transferler haýran galaýmaly sürprizler bilen bagly boldy. Öňümizde uly möwsüm garaşýar. Siz kanalymyzy gollap dursaňyz täzelikler yzly-yzyna gelip durar. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Goşmaly aýyrmaly teklipleriňiz bar bolsa, teswirde belläň. Indiki bölümde görüşýänçäk, hoş, sag boluň!